Lakini buna bono omokundekani ng'a omonagoria obagusii. Ee bono buna omokundekani ogoteba naki koringana na ekegusii buna tore, omonageria bw'ekegusii mokoa. Inche bono onye ndiri gwantebirie ng'a ing'o na ng'o babekirwe koba abanogeri abwo, igo nare koira chingaki chiane, mbwati ng'a ing'aki bakorete gocha gocha, ngotebie ng'a omonogeri noyo. Ntobwate abanto babere.
Matiang'i na Simba. Ase abanto aba babere okomboria Matiang'i na Simba, Eh. na onye onye- o- onye kombamanyete naye ng'a mbabere, Eh. igo ndakoboria ng'a ing'o otang'anete ko- ko- ko- gokorwa omonogeni. Bono egento Ee, naye tiga nkoborie ing'o otang'anete gokorwa omonogeni. buna togoteba ng'a Simba nagoetwe omonogeni. Na ebi- ebi- ebinto biria bakoroka ng'a the instruments. Instrument of power naetwe. Eh, naetwe. Bono eprocess. Eprocess nere ekorigererigwa neya moino aa oyo ere nkirende kiamorenta koyaetwa. Bono rigereria, ntobwate abanto barenta koa omo- omo- omogusii omonogene. M- Abagaka, the overall leader, gose bono, gose omogusii.
Noyo omoina iga aegwe obonogeri bwa gusii gose aegwe obonogeri bwa kenya ne bionsi goika morigererie eh? Eh. Eh, onyoerwe obonogeri bwa kenya Na nekeene buna ogoteba ng'a Simba oeirwe obwagusi, nkai bagotuomanera? Nkai oroche ogotuomanera kore? Eh, oyo ongusi, oyo nkenye. Nkai ogotuomanera kore? Ndari amo, nkwane. Nkwane otogere omonto nende ayaye atang'aneti.
Omaete.
Tigera omonto ogokora mwaye agochi.
Igo bono gusi so far igo bono tika nkore igo ase in simple terms. Nagotebia ntwate abanto babere bangwana babere bagoteba bono na abanogeri bare ba abagusii. Bono buna omokunda. Bono onye bono ndiri- ere o- onye process.
ndiri bachire ase tore. Eh. Mm. Buna narora oyomo are obereti gocha, na ebinto akwenerete tikonya gokwana, Naro ogocha.
eh, yaani Namororeri ng'o? Eh, tinkomanya Eh, tomoborie eh, naende bwango iga ngochi gotangasa tore ng'a nyarebe ngocha iga ore nyarebe ebi nare gokwana ase eh, Ndero forum rioka, enga buna eye. igaoka, tindi nowe, gokwana igaoka. igaa igaa tindi gokwana nonyenya Tindare gogotebi ng'a bwango iga Ehe. ngosoka tore na gokwana ng'a nyarebe ngocha Kigori nyarebe. Igo.
Nari torakonye egesaku. Kero chisegi chikobagusia bamura bagusie bagoitana, abagaaka ng'ai bagochera?
Bagoitana ng'aki? Chiguni.
chigoonichire kera aase bamura bagwetwa abarai baitwa, abagaaka gotwara more riogi asegete mwateba ng'a aye morai gete obwate chiguni tiga. Eeh, abagaaka mbare gochuatera chinyimbo inse. Bakwanire ande iga. Bakana, nagoteba ng'a bwango iga nkoigwori. Oo, ah, riori.
Ganya inwe bwango iga ngokora more ki? Nkoigwa more. Baminto. Ribe riroro, ritokere, ribe yarare, Kori igo to- bwango iga ngokora more ki? Kori igo tore. Eh.
Echengorigi moto tia- tiari raateka Eh, tomanye mbuya- korikwana mbuya mono mbuya mono sana abagusii mwatagire omogaka nyamoko omokundekani bieka amanyete onye onde karo ndigie egere nkobori naye nki omaete mbuya mono sana nyasae abasese nigenda gofora egepindi gete tokora iga iga next time twomorana nonya otete chinterview buna echi inchuo igaa sanga itore Humphreys hill house hotel eraria kiong'anyo nabo ogoika ororo onyore abagaka bonsi pi buna aba Korende ri- Abamina. ring'ana ri'omoerio omogusii Eh. birogo ebi nkoera bire mbiko bo Matuko. matuko onsi. Mambia ninche omorai. Moitera manyinga abanto mokobuna ebirogo. Bamino. Omogusii na abana abamo. Eh. Na oyo oeirwe okorire ki? Oeirwe. Na oyo oeiru iga agosikwa. Naye iga okoegwa okore ng'aki? osikwe. Nabo abagaaka bagoteeba igo. Ase bakorora ng'a osembe obo ore, igo igo ogocherwa, gwateebiwa inchwa, naye kwagenda gwategerera, bagotebia togende iga togende iga egesu egesaku gekore ki? Gesuke boiso. Bono ebinto buna ebi kwarokia ebisongo gose onye chigunia gose mbinto ki naye okamaete ebisongo ebio, chiguni Chiguni ekegusii chia chi- chi- ensinyo. chi- chiguni, kwani tari mwanyabanto. Mwanyabanto. Chiguni echio ekero chiakure ne chiombe chigo gose ne chisesa, tari abanto? Abanto. Bono aye okoigwa buya? Tari buya.
Eh?
Ebinto buna ebi buna abagaka borogongo nabio togokana ng'a yaya. Yaya. Nkwaroche buna bono abageni bachete gochia, bagakora ebiabo, bagakwana ayabo, bagakora ki, rituko rikaera bakaringa amakondo bagakora ki? Bakagenda. Intwatigareti nomorembe? Kabisa. Onye abanto abwo bacha oo, anga bono tari amatanga tokobanga? baminto. Ebinto buna ebi nabigwenerete gokora ki? Koba. Naende baigwa amakonda amanene mono, Bakwane. ba- bakwane igo batiri rituko erio, bakorigamora bagende gw'esibi chiota eria baragere, batoe chibesa chikonya orogongo rwa Gusii, bagende ase bagokora ki? Bagende. Ase bagokogenda. Titwakura. Etebe naye bweka okogenda. Twakura juzi, twakura. Etebe naye bweka okogora ki? naye okogenda. Na abande babeire nonya nobogunia obwo ogokwana, naende naende abakorosia chiguni chiabo chiakora ring'ana basieme oria.
Erio nabo ekonyarekana siasa nini? Egento ekebi obonyamo obo- Obochoni. obo- obo- obochoni obwo bwamanyire mosunte obo- obonyamumba obobe, Obobe. eh, abanto bono baberokana ebinyasae ebi mbitakeiri ase orogongo rwa rwa Gusii. Tiga omonto aete akore eki agokora, agende ase agokora ki? Ase akogenda gochia. Ntonya gosarerigwa rieta, abanto ba Gusii bakorusigwa gocha, bacha gokora amang'ana Gusii yaita, yatigara ng'a Nyarebe, Nyarebe. Mwaro Nyarebe narenge omokutano oyio, ng'a yaye, mpaka abase gokora ki? Bakabaisa koba, Intwe togete ebinto bibe, tiga abanto baito banchane. Oyokorigia eyanga, arigie, ise akorigia ikoru, arigie. Kwani eyanga eye neya ng'ina monto? Riso ria Mariki ngokoa kero kero omo- omo- omora yachorire abagaka ngo follow up bare ase ekegusii egesongo naki ngobwatia bare koranga amagenderero akorire ekero onye tari koenda buya obe omotebie ng'a yaya. Otebi nere egasi yaye das council.

Bagoteba, Ntoche gokorora. Naye nyarebe, Ntoche gokora ki? Gokorora. Bacha bagokwanera buna aye. Nki ekemoko buna? Nki ekemo? Eh, Mwaroche chisagasaga chikobaa gati y'omogabana na omo- omochumba osoro, paga paga paga paga paga, wase wari bakabachiera. Abanto Nao nare. Mungu Inche- anakwete bosa oka- Inche nao nare.
Togachiera tokoborani nkeke cease fire nkeke nkeke mogokora ki mogokora eh? onye oyo ogenda matanga a mogaso tokogenda bi ba eh? tuko nyobotu ogende botuko ogende rituko ring'ao nomanyete ng'a rero abanto abwo nabwo abasani bogokumi bakonyunyuntana ase engencho yao inwe bakonyunyuntana kabisa Naende ari risimba more simore Eh? matiani na tokoresa bakonyunyuntana kabisa kabisa kabisa kabisa eh? bote na abana abamo ing'o ogotee ng'a mambi tokonya bagosagusana nsa eh? abanto togosaria abanto nintu aba twasoa gati kobabaga ribaga riokobatee ng'a inchu amo abana baminto inki mogokora ki inki mokobuna tokonyora ng'a enchera egwachire nerente gento banto bari Agoteba ng'a nagende abwo lakini moramana Igo. ekero gwakong'ire omotu genda nabo oranyare gokobioka lakini mokora ki moramana Moaka. genda ase amisa eh, moramana buya igo Oro- pa ka omonto okure na mwana obo

y'abagusii.
Ning'aki orankane nakobore?
Akabua. Mbuya mono sana. Maro nabagaka aba mbari kwebacha lakini ngokwana bari rende enchera gete bagotiga kwarengereri tiatumira next time ase comment section ing'a amaswali so that next time ngomonyora after bakwanire yanyarekana ng'a nimbate egento ngomobori korwa ase abanto see you next time for more videos. Mbuya mono mwamogusii. Omorembe bosio. Ekero omorembe ore, abanto tibakomenya buya.
Naboigo.
Abanto tibakoererani buya, nonya nobotenenku ebe ogocha ase orogongo. Twagusiri.
Ntori abanto mbari kwoba bakomenya amo naintwe. Twanchane. Eanche naye ebwanchwe mbuya mono.